Nu ka ŋutɔ nèsusu le ta kple anyi be yeawu eye yeazã majiki atsɔ gblẽ mɔ ƒe agbo dome gake nyemanya oa? Ao yra! Ame vɔ̃ɖi la te wɔ eɖokui abe ame nyui ene, gake meya la na be meganye ame vɔ̃ɖi o. Egbea majiki ya le kaka wò ŋku ta, gake masu asi o. Ao, sɔdzakata megakasi le mía nu. Ela va zi ɖe dzinye be mavɔ nenye be nekasi le nua. Ao, sɔdzakata, nyemaɖe mɔnɔ la kasi le ɣi sia nu. Nye ŋutɔ matsɔ ya eye matsɔ ŋu yi Rawati.

Ŋusẽtɔ Vishnu wɔ nunana tɔxɛ ɖe na Iravati. Egbea mike ɖe eŋu. Ame ɖe si le veviɖe na Iravati wu ame ɖesiaɖe. Ame sia ye tsɔ yeƒe agbea tsɔ na Iravati. Yeƒe ŋkɔe nye Iranasu, numakumaku si dzi womate ɖu o. Azɔ amegbetɔ ƒomevi ɖeke mate wui o, eye lã wɔadã aɖeke hã mate wui o. Mele kuku gbe le anyigba sia dzi o, eye mate ku le dziŋgɔli hã o. Maku le tɔ me o, eye mafiɔ le dzo me hã o. Mele kuku ge le ŋkeke o, eye maku le zã me hã o. Ne yi dziƒo hã, maku o, ne yi dzo mavɔ me hã, maku o. Madzi kee be ŋusẽ aɖeke maɖu edzi o, aʋawɔwɔ aɖeke mate ɖu edzi o. Azɔa ezu nukpobli. Enu makumaku elabena drove kasi le majiki wia nu ta. Wɔ naneke megali o, fu dze sue nɔ te kpɔe, magate tsi agbe o. Bill kasi le nunye, drove! Drove! Drove!

Azɔ kpɔ ɖa, kpɔ ʋu si ŋu nèle le afi ma ɖa. Wò hã èle be yeaɖu dzinyea? Alea koe meɖu nɔ dzi, eye egbea megale wò hã dziwò ɖum. Kpɔ ale si wòana vɔ nɔ le nye ŋkume ɖa. Wò ame tsia le tsakam meganyam si la o. Le ge! Tsiã dra ka tame be le ge! Le kpɔ gege!

Vinye ga efiadzɔa e e e e o eya me si e e e ɖo la ɖu fia efia le dzi ame ɖe sia ɖe ehiã o shadrakata Drov. neɖo la wò aʋa esia e neɖo la wò aʋa shadrakata wò aʋa Drov. Drov.

Ewɔ nyɔnu vɔ̃ɖi. Enye Chandrakanta medo ŋugbe nɔ be, Mawu o, le ŋkeke ma adre megbe. Wò nya nyakpɔ, wò madzikia, wò kesinɔnuɔ, wò amɔ. Nu siwo le vɔ̃ na wò nusɔ kple wò gbɔgbɔ vɔ̃vi sia. Magblɔ woa katã woa dome. Mado funyafunya nɔ ale gbegbe be na ɖaɖe kuku bena yeadzo ku ko, gake maku o. Wò madzikibɔbɔliɣea kple wò vɔ̃dzivɔ̃dzi ŋuti nyawoa woawu enu. Meva afi sia be matsrɔ̃ ne mana nabi kekeŋ. Nye lɔlɔ̃tɔ mamlɛ nye sia le wu. Azɔa wò kura tso aƒe. Shandra Kanta ƒe ŋugbe wònye.

Sɔ ya mɔ be yi nava yi lɔna la, lɔ mele be woasi dzo o.

Vitsinuŋutɔgã dzesi sia ƒe gɔme ɖe nya kae nèle didi be yeagblɔ nam? Ɖo menya alele didi la gblɔ nam be Nye afɔ si mebua mekpɔsɔ kple tohe si medzena o. Mewɔ nu vɔ̃ sɔgbɔ, ehe nu daka ɖeɖe, eye wole be woahe to na. Mezã wò ŋusẽ kple wo subɔsubɔ tsɔ ɖɔna nu daka wɔ. Meva mekpɔ zi ɖeka teti mezã ŋusẽ si le nama ale be wòaɖe vi na wò subɔviwo. Ya ta nu si wònye le dzɔdzɔ ɖe dzinye. Nye ŋutɔ nye agbenɔnɔ ƒe metsonu ye wo katã wonye na. Ŋusẽtɔ gã, nu siwo nye ŋutɔ mefa. Woawoe nye si aŋe mele le gbe me. Meɖe kuku nɔ nye aƒetɔ, tɔfla tsɛ kpɔ nublenui nɛ natsɔe ke. Menɔna megbe nɛ ɣesiaɣi. Meka nu sia nu si wònye o, yi ƒe akpa dzi ko menɔna. Gake egbea, eda ɖe dzinye. Fiase irawati ma, nyɔnu vɔ̃ɖi ma, menye fiase o. Gbɔgbɔ vɔ̃e wònye. Adze ne wònye tsɔ amegbetɔ ƒe awu do. Ŋusẽtɔ, mate ŋu nɔ gbe dzi na ame aɖeke o, gake eva nɔ ɖe tsɔm lém o. Nye ŋutɔ menya. Menye be nyɔnu vɔ̃ɖi ma, ɖeko wonɔna funyafunya wɔm gbã kple amewo, eye nu siawo katã vana megba kple nye kpeɖenuwo. Eye wogale didi le bubu ŋutɔ hã, togbɔ be menya nu siwo hã mekpɔtɔ le megbe nɛ ŋusẽtɔ nyemewɔe nyui o. Eya ta na mɔnukpɔkpɔ ɖeka matsɔ trɔ dzi me. Nublanuikpɔla gã ɖee nènye, eye le tsɔ na nuvɔ̃wɔlawo ƒe vodada ke na wo. Taflatse tsɔ badratɔa hã ke. Meɖe kuku nɔ tsɔ nye vodadawo ke.

Zã ɖe yakowa katã wonɔ afisia. Mɔ ŋkpɔkpɔ su asinye Mateo Shadrakata egbea axɔ majiki yi ma. Meteŋ va eme o nye matsɔ kui o. Afika ye wòdzo yi? Mele dim fifi laa yi. Meɖo la he tonoa katã ɖe woƒe vodada ta. Metsɔ nɔ. Na nanewoa va dze klo le nye afɔ te. Medi be makpɔ woanɔ kuku ɖem ɖe woaƒe agbea ta, gake nye matsɔ ke o. Maʋu woa katã, ẽ, maʋu wo ɖekaɖeka. Dze nɔ nane. Jona, nye kere woanu alé wo, afi kae woate si ayi kaka nyuma kpɔ o? Azɔ mía amevea ŋusẽ le mía si. Womate wɔ aʋa kple mí kaka aɖu mía dzi o, alo kaka woabe woate kpa ŋkɔ mí o. Mekpe ɖe woa ŋu sɔgbɔ. Mekpe ɖe kɔƒetɔ sia ŋu sɔ gbɔ ŋutɔ. Azɔ ame dzi la kpɔ vɔvɔ̃ le woaƒe ŋkuwo dzi abe ale si wonɛ va yi ene. Sandrakata ƒe didiɛ nyi bena yeava nyi fia si mee ate ŋu trɔ ame ɖe sia ɖe ƒe gbedo va. Gake eŋlɔ be nuɖeka. Eŋlɔ vɛ be, Woa katã woƒe gbedo va ɖo kadede kple ame ɖeka aɖe si ƒe ŋkɔe nye fia si yraoati. Azɔ yi nava ye gblɔ ne dua me tɔwo na woanyae be. Tso egbea dzia, woagatɔ amlɔkɔe tutu abe ale si wowɔnɛ va yi ene. Ne wogbe be yewomatsoe oa, ekema woaɖo nya me kple. Ne ame aɖe menyae o, mamea yiƒe afɔ ka bisinu ƒe gbedoxɔa mea? Ne ekpɔe ko be yebu yiƒe agbea ma. Tso egbea dzi azã aɖeke maganɔ dua me ke o, ame aɖeke magaɖu azã ɖe dzidzɔkpɔkpɔ tɔ. Eye ne ame aɖe menya o mamea be yeakpe ɖe Tsandraka ta kpakple xɔlɔ̃wo ma, alo ɖe woƒo nya wlawla ɖe wò dzi la wlɔe domia, ela xɔ tohe gã aɖe tso gbɔnye. Nye didiwo dzi ko woawɔ naɖo tso gbea dzi tsɔ yi mavɔ. Nye nyi fia si, yi gblɔe no. Eye nye nyametsotso mamlɛa nyi ma, va yi gblɔe na wo. Tso eya me na dua me tɔwo nenya, gblɔ na wo be nyee Rawati metrɔ gbɔ va. Ŋeŋea nede woa katã gbɔ.

Eho drov. Nyama ɖe mɔ wo bɔ sala nyi drodro. Ira wa ti la hefo ɖe nu sia ta. Ŋusẽtɔ Vushulu! Ne ɣeyiɣima si dzi ame aɖeke mete ɖuna o, ale be ne meda ɖeka, nye futɔ sɔgbɔ ƒe ta neyina anyigba. Tso ɣeyiɣia ne.

Shandakata nɔte eh, nɔte megayo. Shandakata nɔte nɔte la. Eh. Shandakata shandakata nɔte megayo. Latenyi ira ati ƒe mɔe ne le yia la vɛ dze me. Eh shandakata tafla tse ɖo tomi la eh megafi mɔ. Eh shandakata nɔte. Afi ka wònye nyine le? Made si le afia ɖeke o. Mayi, nenye be ira ati ƒe ʋu mesra to anyigba o.

Nye ʋu ye wòakpɔ le ɣi ma nu. Meka ɖe edzi nɛ. De edzi. Megblɔ na ame aɖeke maƒom le afi sia o. Ɖoto Srankata. Menye Yedawa tsiwo ʋue lanɔ ɣi sia nu. Nye ʋu ye eya ta wum. Ɖe ta le ŋunye. Nuka le nɔ te kpɔ? Megblɔ na wò ne ɖe ta le ŋunye. Wum vivi la yi. Srankata nyi ma ɖe mɔnɔ le afi aɖeke be yi dava yi wu Yedawa tsi o. Dzo wu nye ŋutɔ bu ŋu. Nyemekpɔ gege o, maɖu dzi, eye ɖewoatsi mate ŋu ɖu dzinye o. Nu ka tae? Le anyinɔe ƒe akpoxɔnu ɣesiaɣi, nèwɔ megbenɔ nɛ elabena susu bena ate ŋu ɖu dzinye. Ewa. Eye wò ŋutɔ nèsusu bena wò dzivi gbogbo sia eye la wu fia si yi ɖaʋatsi ŋusẽtɔ ma? Ɖe nènya alesi ye yi ɖaʋatsi ɖo ŋusẽ ɖoea? Ɛ̃, ɖe nènyea? Azɔ Soyam hã magale eƒe akpa dzi. Soyam trɔ zu numakumaku. Ƒe ɖeka ta, mi mate ŋu wu o. Nenye be le susu ɖem bena yeawui la, wòati ale be yeatsɔ bia hɔ̃ na Drup ƒe kua, nenema gblɔ nɔ. La de wò agbe le afɔku me gbɔwɔlu, ye nèsui bena dukɔ la kafu wòa? Vi la hã ate ŋu ɖe susu nenema ɖo. Drup ɖe nya egbɔ, eya ta nyemate ŋu zã eƒe kua ale be amewo akpɔe be menye ŋusẽtɔ o. Anye Drup ku ɖe tanye. Mele kpekpe ɖe me ƒoƒo ɖe sia ɖe. Eyae nye nye dzidzie. Gake trɔ ʋuʋuie ƒe agbe le nya sia me. Nyemete ŋu tsɔ ke ɖokuinye o. Gbeɖe o. Chandrakanta, menyae bena nɔnye wò drove eye ɖe nu sia ta, Le tsaka kekeŋ, gake sia ɖeka ta, nyemate ŋu nɔnye kpa kple ɣi sia o. Ŋusẽ sɔgbɔ le esi eye Vishnu hã gatsyɔ ƒom nana tɔxɛ ma nɛ. Mímate ŋu ɖu edzi bɔbɔe ɖe alea o. Eya ta ele be míaɖe susu e ake ɖe pani sẽŋu aɖe ŋu. Nyemate ŋu ɖoƒe nye kpɔm o. Vevisese la na be maku. Ao, mawɔ nene ƒe naneke o. Nye ŋutɔ medze sii o nyuiɖe sia ɖeka ta. Le ɖoƒe gbã nu si la wɔa ye nye be nàtɔ dzodzro ƒe ŋutilã kukua eye megbe nàdo gbe ɖa be wòadzudzɔ le ŋutifafa me. Ẽ, yé ma mi dzo. Afi kae? Agnivrisk, emɔmadiwo tona yina dziƒo me, ame siwo tsɔ woƒe agbe sa vɔ Eye woƒe dzi me kɔa mɔ sia dzi wotona yina ɖe dziƒofiaɖuƒea me. le sue ma le xɔxlɔ̃ me egɔme nyi be ame ɖe tso fia ƒoƒo ame va fi sia tu hɔn tu hɔn tu hɔn kaba mi egbe. meka ɖe dzi be nya fi sia la va le nyanya me na miwo katã vɔ yewo be miwo katã mi be si be kɔmega.

Ne ɖe mi trɔ le nɔnye yomea? Mi ɖu dzi kaka to le nɔnye yra wati bena yoa yoma ga ɖuna mlɔ kɔe ga ko. Mi akpe fo ɖe nusi mi yoa ta koe. Ne nyi be me tu nu kple voa la gblɔ ne mi atɔ ma mlɔ mi atrɔ. Azua mi atrɔ tu ma mlɔ kɔe. Eye ame aɖeke ma ga wɔ. Azan ɖuɖu alo dzudzɔ kpɔkpɔ ƒe wɔna aɖeke le tusia mu. Azan ɖo to nyere. Nɔnye yoma gblɔ na mi be. Ame aɖeke maganɔ megbe na tri na mí o. Eye majiki wɔ ƒe wɔna aɖeke magava me o. Megawɔ nye fia mi. Nye wo sia le si le gblɔkpa mi awɔ ɖe dzi. Wo dome viwo mi nye. Mi mate ŋu aɖe wo gbe ɖe asiwo dzi o. Eye ne be mia dometɔ aɖe xɔ nɔnɔnenya ku ɖe sanɖaka ta kpakple fofoe nɔvi ɖe nua? Miɖo la ba gbe ne fia si yina wòatsi zi ɖeka ne woa Mawu ni. Mimagakpɔ mia dometɔ aɖeke wòanɔ megbe na Chandra Kanta ke o. Mia dometɔ ɖe sia ɖea fia si yina wòatsi koe wòadena ta agu na, eye yi ɖeka ko miaɖo na to ne woa miaku. Ɖe miwo katã ŋusẽa si megblɔa? Nye toklã gbãtɔ kpakple mamlɛ nye sia me na mi. Tsɔ tso gbe dzi yi na mia dometɔ ɖe sia ɖe lawo nadɔ zã kple keli, ale be vidzedze aƒe kesinɔnɔ ƒe ʋɔa wòaɖɔ. Ame ɖe sia ɖe si le agbe be yemaɖo to me oa, Elaku. Miwo katã miaku. Misi asi me gblɔa. Kafukafu na Vishnu. Kafukafu na Vishnu. Kafukafu na Vishnu. O oh, ŋusẽtɔgã. Ɖo ƒe luʋɔa luʋɔ kɔkɔe wònye. Etsɔ eƒe agbe sa vɔ ye. Eya ta kɔ eƒe luʋɔa vɛ da ɖe Vishnu ƒe afɔ te.

Drov tafla tsɛtsɛ kan ɖe tanye le bu agbe. Aho Chandrakata. Nyɔnu ɖe sia si neva ma, nyɔnu tɔ nu si mewɔ aƒe fetsu ye wònye. Vishi nu gblɔ be nu ɖe sia ɖe si míawɔ le agbe sia me aƒe fetsu ye míaxɔ. Ye nye sia mexɔ. Shandrakata medona gbe ɖa ɣesiaɣi bena majiki ya wòate su asi o, ale be mate wɔ ɖe visinu ƒe ɖoɖowo dzi. Gake nyemewɔe nyuie ɖe o. Ɖekoe menɔ nu si mekpɔ be edze awɔ. Afi si nyemewɔe le nyuie ɖe oae ma. Gake wòea mele nenema o, Shandrakata. Le buna nu ɖe sia ɖe ŋu kpɔ nyuie ɖe hafi wɔnɛ, eye le wɔnɛ kple dzimekɔkɔe be wòate ɖe vi na ame ɖe sia ɖe. Edzɔa hafi medoe dzesiea? Yatam ka ɖe dzi be lava tsrɔ̃dakawɔlawo la kpɔ dziɖuɖu, gake ɖo la ɖaƒe dzigbɔɖitɔ hafi dziɖuɖua te su asi o. Metsɔ na nya aɖe nu wò Yesai be, ne ele dzi be yeanye fia sia, ele be nàkpe wò dzia dzi, gake meŋlɔ be bena míaƒe dzia ŋutete sɔgbɔ ale si wòate ɖu ame ɖe sia ɖe dzi. Dzoe Sandra Carter, dzoe ne nàvɛ̃ wò yayrawatsi. Megawɔ nu sia elabe Eo mata o, ke boŋ awɔe kple susu bena amegava vɔ̃vi kple eƒe dzumeviwo o. Shandrakata, ɖokuidodoɖedzi si nɔna amegbetɔ me, si nana be wonɔna aglãdzedze ƒe nuwɔma, nèɖo la dze agbagba awui ɖa le ɖokuiwò me. Wò dzidzia, ele veviɖe tsɔm wu wò agbe si la nɔa. Eye Vir le nɔna Shandrakata ƒe megbe ɣesiaɣi. Lɔlɔ̃ si miɖo ne mia nɔewoa, ela ɖu yi ɖawɔatsi dzi. Mègaŋlɔ be o. Taflatse tsɔe ke o. Be mese wo nuwɔnɔ gɔme ɖe bobo. Azɔ Yesu ne be madzo. Eye yiɖawatsi ƒe gege ƒe yiyi nye sia. Minye dziɖulawo.

Nye tugbedzedzea kpɔtɔ li nam pɛpɛpɛ nenema. Nenema ke nyim si le nye alɔmea hã ma.

Nu ka tae nèle dzi bim alea? Meganya le dodom nam o. So ayame mehiã maziki ƒe ya, eye mehiã yayra ƒe ŋusẽ siwo katã nekplɔe ɖoa. Mewɔ aʋa sɔgbɔ ŋutɔ ɖe maziki ɣi sia ta, gake wò ŋutɔ kpɔ ɖa togbɔ be mekɔ ʋu sɔgbɔ ɖe anyi hã, metrɔ gbe va lɔ toto. Alo ɖe nèŋlɔ be enya si Sandra katã gblɔ nam va ya, ebe yemehiã maziki yaɔ? Ɖeko ya yi le eta ʋlin, eye yi ma ɖe asi le ŋunyanya lɔ aka nu. Movitɔ gã ɖee wònye. Eŋlɔ be bena, Majiki yi ma nɔ gbɔnye kpɔ va yi. Emegbe si wòkpɔa hafi trɔ va gbɔ agbe. Nɔnye Sandra kple Vera movitɔwo nye. Wea megaxa ŋku ɖe wo nu o. elabe míaƒe gbadagbawo le woa dzim to afi sia afi xoxo vɔ. Esime wo ame eveawo le dua, woɖo ŋusẽ triakɔ aɖe. Nyemenya ale si wogbe kaka mí mekpɔ kpɔ wo haɖe o. Míemate kpɔ wo o. Nenye nenema ya, ame aɖe la te kpe ɖe mía ŋu míake ɖe woa ŋuti eye woalɔ wo akplɔ va nam. Ame kae? Kplɔ ɖo va mí, vinye.

Dieu nu ka te nète ŋu adzi ki glikpa sia ɖo? Mekã ɖe edzi vavã be nɔnye la nɔ mía dzi ŋfi lae. Míaƒe agbe le afɔku me. Ne ke ɖe mía nua, elawu mí zi ɖeka. Madzi ki ƒe akpoxɔnu sia la ʋli mía ta. ɖe dɔ le wuma esia si ye ne bi dzia ele nɔ be nabuna tame ku ɖe ŋkuɖodzi nu nyuiwo katã nu

Nu ka wònye dzɔ? Nu kae le kpɔ? Druvie, meke ale si eme dzagbɔgbɔ ma ɖo na ku nyuie ɖeɖe o. Druv ɖeka koe mekpɔna. Nye lɔlɔ̃a, mele afi sia kple wò mana be wò vevisesewo katã woati kekeŋ. Taflatse nɔ anyi. Nyemate se vevesese nèle o, gake taflatse ka ɖe dzinye. Menya ale si ye wonɔna nenye bena wobua ame ƒe ame vevia ɖea? Nye hã meto nu sia me kpɔ. Kpɔ ɖa, megaxa nuku ɖe dro ŋu o. Eya megale xixe sia me o. Xixe si me wole ɖaa, enyo boo tsɔ mía tɔ ya kaka dziƒo ke hẽ paradiso. Ɖe tawòe Matina nuzizi me nenye be meli oa? Nyemate de blibo tɔ ma nu eme o. Ao. Enye vir boŋ ye mede blibo tɔ ma nɔm o. Woya tsɔ ŋku da ɖi nakpɔ.

Nukokue si le wò nuyiwo dzia, ele veviɖe nam ŋutɔ. Mele gbegbe sɔ awɔ nye ŋutete ɖesiaɖe ale be nukokue sia atrɔ ava wò nuyiwo dzi sia ɖeka ŋuta. Ba drama ta fla tse kpe ɖe ŋunye. Ira, nu ka nènye? Ẽ, nu ka nènye? Mebue nu kpɔ zi ve tete hafi. Tso afɔ ɖa le gɔme ne le afi mɔ. Enyoa? Le do dzi tsɔ wi tso afɔ ɖa le gɔme ne. Azɔ le va nɔ te le nye ŋgɔ be makpe ɖe ye nu. Nyɔnu numakpetɔ gã ɖe nènye. Fe! Netsɔ nu na buzi. Hee! Aleke late ŋu mame atu ta kɔ ɖe anu me mi ŋɖo? Ɛ? Sua ya me, dasi le nu yɛ. Le kpea, agbe nyi nyɔ si le mia me vea kata sia ye nye sia. Vinua, tsɔ fale gɔme ne via le dzidzi la mia ve ne ma zɔn. Le kpɔkplɔ domevi si ŋutɔ le be yedzea yi ɖa. Ele be nu hanɔ wo kpe. Tso axea me ɖe asi le ŋu. Ao nɔnye, nye ma ɖe asi le nyɔnu sia nu me. Ma wui egbea ko eye nye ma kpɔ nublanui nɛ o. Tso axea me ne ɖe asi le ŋu. Avua wo aƒetɔ ƒe gbe yewo se na. Eya ta ne tsɔ nu kaba na ɖe alɔ ma le nunye. Tso axea me ke nye sia wole le me bo ne ɖe asi le ŋu alo ɖe asi. Ŋka te ne le ahe o le eƒe ŋkume abe eƒe nu le ŋblae wɔm na wɔ ene. Wi zi ɖeka. Tso axea me dze agbagba na le eɖokui o. Tso axea me.

Gbadraa metsɔ afɔ le gɔme no o. Wò hã late tso ve ka nam faa. Nyemenya ale si mewɔ kaka wɔ nuɖaka sia kple wò o. Late ye dzi ahe to nam ale si le edzia gake meɖe kuku tsɔe ke. Nye nufiala kple ƒomee le nye. Esime viɖe ƒlɔ ɖem gblẽ da ɖia, nyemegaɖo ame bubu aɖeke to vo na wò kple srɔ̃ayame o. Afi kae madzɔe ne le gbe be yemaƒom nam o? Mɔ ka gbɔe mayi be nekpe ɖe ŋunye? Ne ele gbɔ be yemawu mɔ hã magaku koe va dra ma? Menyae be nusi mewɔ menyo o. Nu baɖa wònye. Mewɔ nuvɔ̃ gã aɖe. Gake ne mazi ke ye wòasu asi nyatae mewɔe ɖo. Meka ho ŋutɔ le susui be ye de megbe na nu baɖa siawo katã. Shadraka ta ye wònyae. Meɖe kuku nɔ trɔbuem kpɔ. Nenye be Shadrack ate ame wɔm siawo katã wɔa ɖe, ɖe mava lɔ̃ be maya Koreyɔ gbɔ kaka va nɔ afɔ tum ɖe gɔme na woa? Nyateƒee nye be, menye ŋu le ɖo la nɔ nya tsɔm o. Ke boŋ hlã Shadrack ata mie. Eya tae medi be mabia hlã Shadrack ata atsɔ tso afia dzɔdzɔe na wò. Gblɔe nam badra ma le agbe be yemakpe ɖe ŋunye oa? Enyo. Gake nɔnɔme ame eve ɖe le asinye. Gbã, nenye be medze agbagba ke ɖe Shadraka ta nu kplɔe va na wòa? Ekema la nam fiadu ɖeka, si le anyi nye ŋutɔ tɔnye anɔ ŋkɔnye mea? La tsɔ sikakpevi gakotokuamewo, esɔwo, tsiginiwo kple dɔtsɔviwo atsɔ kpe ɖe nu nam. Eye nye nɔnɔme veliae nye be nye ŋutɔ ɖeka pɛ la yia vɛ dzi Chandrakanta, e viwò gbɔgbɔ vɔ̃ aɖabatɔ ma makplɔ ɖo ayi o. Elabe ne wova se viwòa ƒe hoowɔwɔ ma siwo wowɔna, woava dze nunye hafi dzo. Nyemagate ŋu va kpe wo adzi ke o. Meda asi ɖe wò nɔnɔmewo dzi. Le gãɖedzia, yra ele be nàɖo ŋku nu ɖeka. Mehiã ɣeyiɣi vi aɖe ate tsɔ ke ɖe woa nu, elabe fifi la ya woa katã le du le afi ma, eye wò ŋutɔ hã le nyae be woɖo ŋusẽ ale gbegbe. Ele ate va dzidzi vi aɖe, eya ta ele be nàna ɣeyiɣi Nu ka nye sia nɔ nye? Eda asi ɖe eƒe nɔnɔmewo dzi ne ebɔbɔ ɖe nua ame si le awu aɖi afi sia zi ɖeka le ɖi asi le nu wòdo em badrama. Badrama megali o. Le mía gbɔ nya badrama ku. Nu si kpɔ le le ma fefe wɔm wònye na si dzi mato ake ɖe tsã drakata ŋu. Ɖewo ŋutɔ le susui be Maɖi asi le yi ɖeka me wòayi a? Wò ŋutɔ hã le dza kplɔe ɖo. Evɔ nètsɔ wò kplɔe ɖo zi ɖeka. Nenye be dzagbagba kaka te ke ɖe Shandrakata kple xɔlɔ̃a ŋu zi ɖeka a, na na manya. Ɣemaɣi ye la nyae bena nyemegahiã nyɔm tangɛ sia tsɔ naneke nenye be meke ɖe woame o. Èkpɔ mɔ dzie ma wòle mɔ kpɔ nyɔ Matrɔ tu aƒe eve gɔ̃ ne hafi aɖi agbagbe. Dzo. Maziki xɔ kɔkɔe gã kekeake si le Vidzegatiadzɔamea ye nye sia. Gbeɖegbe ƒe agbalẽwo, afi mae míakpɔe le. Fia si yra wati ŋutɔ hã wlɔa atike aɖewo dea afi ma. Ne míezã neɖe ƒe agbalẽwoa, míate ŋu ke ɖo mɔnu si dzi míato awu ira wòasua nu. Míaƒe agbe la ɖo afɔku me nenye be míyi afi ma fifi la ya. Meka ɖe edzi be nɔnye la tre mo sɔ gbɔ ada ɖe afi ma vɔ. Va se ɖe ɣe kae míakpɔ ta anɔ te le afi sia? Nyemele biabiam tso mia gbɔ bena miagbɔ dzi ɖi tsɔe ɖe ema vɔ o. Hafi miawɔm ɖesiaɖea, ele be mianya nusi ŋutɔ tu dzi nɔ nylia. Ne míenyae koa, míanya alesi ye míawɔ hafi akpe kɔ kplii ɖo. Ela wu mí abe gbɔ̃viwo ene nenye be míeva dze le yeƒe ŋgɔ o. Plan aɖeke mawɔ ne wonya nusi ye nɔ nye le dzidzim la o. E, nyea mele afi sia. Mate ŋu ava edzi nusi wònyea. Mava ebiɔ nya kɔƒea me tɔwo ɖekaɖeka. Fiana Kantawɛ megavɔ̃. Ame sɔgbɔ le kɔƒea me siwo lɔ̃a wò nya gbɔ. Woayɔ bi dzido yra wati vevue ɖe. Wole dzi vevue ɖe be nanyi woƒe fiasee. Ao, nyo ma te ɖe mɔ la ye wo ma ga me ʋu dru ʋu nyo ma ga te ŋu o hɔ. Nyo ma dzi kia me se nu sɔgbɔ. Ame ɖeke ma te ŋu do dze si. Ne nye be na me trɔ nye nɔnɔ me ɔ, mi nɔ te ne mia kpɔ ɖa. Nɔ nye kpɔ lo. Hakum hakum ba kuhum. Ŋde ne kpea? Ɖetugbui aɖe me nyi tso kɔƒea me. Ɖekakpui sesẽ siɔ tɔgbi ƒe nue dzɔna dzi nam. Ŋde kuku gogom viɖe. Ne na zɔ mɔ nyuiɖe. Ahan. Evɔ dzo yi. Vir. Va mi tsan ku le gbea me viɖe. Mía trɔ va zã ɖe ya. Mɔɖo la, dzagbagba kaka to mɔ ma ɖe dzi ake ɖe hɔ̃vi ma ɖo ta seɔ ŋu. Mɔdo gbe ɖa be badrama ne kpe ɖe ŋunye kaba. Mate ŋu afi si Shadrakata lea, emegbea maɖe eya hã ƒe agbe ɖa. Oh, wow! Tsi ma tsie nya kpɔkpɔ alea, ele loholóhóe abe nye ŋutɔ ene. Wɔ ne ne mi se. Ɖeka kponɔe. Ɖeka kponɔa? Mango ye wòdzo nyea? Tsi ma tsia ŋu ɖe woɖo nɛ sɔgbɔ hafi yɔna ga ɖe ŋutia? Woa ele be ɖeka kponɔ kpata. Mega bizi o la ɛɛ, asi si nɔ nye vevia.

Ee, nye ŋutɔ kple ale si avɔa bɔbɔ nyuiɖe ɖa. Fain. Wòɖe ne ye sia. Ee, game sugbɔ ema tso ee, mele kpakpa vɔ. Dadavi ŋkɛ dzɔ. Ènya nu sia? Ɖeko ƒom tso fia si vɔ̃e ɖi yira wòati enu kɔa? Ame sia ame bi dzi eye wole woaƒe nusaƒewo tum zi ɖeka. Mègagblɔ nya ma ɖo ta tso fia sia nu o. Nyawoa, wole avu wò la kpɔ. Ame aɖeke medze alɔ̃ asam nu le afi sia o. Ee, ee, fovi, Nu ka wònye le fu ɖe na ame ɖe sia ɖe? Oh, wow, kpɔ ale si ye ze siwo le afi ma nya kpɔkpɔ ɖa. Tanti tavlatsɛ eh, nene wosa zeawo ɛ. Eh. Kpɔ ɖa dzo yi nyemele dzidzi la se na o. Omdzi la se na ma. Ao. Hmm. Nu ka si tso wònye le fu ɖe na wo katã? Zɔ mi dzo. Ne tsɔ. zɔnmayi dɔɖuɖuɛ nɔ dɔ ɖe mawɔtɔ gbɛbɛ yɛ mawɔ dɔ ne fiasi ra wa ci o Nu ka tutu wowɔ hafi ye Gbadagba le ƒom cucui ɖe nu nenema? E, e, vodada kae wowɔ? Menyo ɖe. Ha! Hɔle nye tarange me. Ɖe dɔ aɖeke mele wò asi oa? Tarang, ɖevla tse xɔ tsi na nu. Wò wɛwo nye ale si wonana tsi amewo nona alo? Ɖe mele ŋu kpem hã. Aleke la te nɔ yɔm si gbal ƒun ɖo? Mase nu le nuwò. Ame si gbe be mawɔ ɖe fiasi ɖawa tsi me gbedasiwo dzi oa, elaa ku meka be nye ŋutsu alo nyɔnu o. Ɖo tom. Meɖe megbe be na nyemawɔ dɔ o. Gake ɖe mianɔ kpo dom ne hafi mawɔ dɔa? Mietɔ mikpɔe ɖa. Enyo. Mina míana dɔa wòanɔ bɔbɔe ɖe míazɔ ɖe fia sia ƒe gbedasia dzi. Ee, Shambo, kpɔ ɖa, ŋutsu wònye hafi trɔ eƒe nɔnɔme abe nyɔnu ene. Mire, Ŋ ka te ŋu tsi dzodzo ɖe ŋu Magita ɖo o. Mexɔ se be nubaɖa aɖeke medzɔ ɖe edzi o. Dzi ɖe tsɔe ke. Meɖo sese ɖe lãme be ŋu mage ƒe agbe le afɔku me. Ehiã be mado go. Eminate! Hey! Chandra Kata ƒe xɔlɔ ŋu ma gee wònye. Mi kplɔe ɖe fiasia gbɔ, ela dzɔ dzi nɛ nenye be kpɔea. Netsɔ, ɖe zɔ kaba. Ɖe zɔ, netsɔ zɔ mi dzo. Eye miawo ŋutakpɔ mi le, ne sɔ ne mi trɔe ɖe miaƒe dɔwo dzi.

Atse yibɔ sia kpɔtɔ le afi sia tututu. Le ati ve siawo dome. Mekpɔ nu sia tɔgbi kpɔ va yi. Nenye be ame aɖe le afi aɖe si tso afi sia gbɔ le majiki sesẽ aɖe zãm hã eye nu sia va na ame, egɔmee nye be ame aɖe le majiki wɔm le afi sia eye atse sia la kplɔm ayi ɖe egbɔ. Make ɖe ame si wònyea nu le madzidzi me.